An dann e laange Summer mat Wise voller Blummen an ëmmer erëm neie Botterblummen a Feierblummen, Patien a Gismeilercher, an ech kucken net méi an de Grappbugien, all Faarwe vun der Welt. An d'Jongen da koumen am Hierscht, well de Krich war eriwwer, a si hu mech gefrot fir ze danzen. Den Emil, dann hu meng Ae geblénkt. An den Emil sot. Wéi deng Ae blénken. T'ass vum Summer, well d'Sonn wollt net schlofe goen. An du gëtt e mer eng Bees, den Emil, eng richteg Bees. Laach. Deen domme Jong. An 't war vill ze fréi. Mëtten am Sall ënner de Leit. Meng Mamm souz do an hat ons ermaach, an ech sinn erschreckt, a si ass erschreckt, well dat mécht een net am Hierscht, knapps nom Krich, an am Summer war ech nach e Kand. Meng Mamm gouf mer schwaarz vrun den Aen, a laang war ech krank. Wann ech heemlech opgeblënzelt hunn, well ech hu mech geschummt, da gesouch ech meng Mamm. Si hat de Mond zesummegepëtzt a ganz béis huet se dragekuckt. Ech wousst, ech hat gefeelt. A si sot, Duerfir muss de bludden. Ech hu geblutt. Ech hu mech bal verblutt. An d'Mamm war wéi Äis. An iwwer dem Kreische krut ech dereng Angscht. A Spuerstréiss sinn ech bei dech gelaf, Emil. 't huet mer gewullt, hei an iwwerall. Do hues du mech emol gutt gerëselt a mech ausgelaacht. Du dommt Stéck, do, wou kanns de dann? Nach laang hunn ech mech misse schummen an ëmmer nach gouf ech rout am Gesiicht, spéider, wann mer eng Bees gouf, den Emil. Haut laacht een driwwer.

Da pëtz de rëm zou. Dat war déi sechst. Et ass nach keng dobannen. Ma dir sidd ze wibbeleg. Oh, dat do ass de Comble. Lo sinn ech ze wibbeleg. Ma dir misst emol gesinn, dat Gerëffels, wat erop féiert. Oh, waart emol, wann der der 80 hutt. Mat 80 pëtzt een éischter zou wéi mat 40, dat ass normal. Ojee, haalt nach eng Kéier op. Sou, lo kënnen der zwou dobanne sinn. Mee setzt der laanscht, ass dat eng Schwéngerei, dat deiert Kraut. Jong, et ass decidéiert, mir fueren an d'Bretagne. An d'Normandie. Sief der, Du bezills d'Pensioun an d'Ëmgéits an ech de Bensin. Wat mengs du, Papp? Hie schléift da sou enges. Ech mengen, da kënns de jo awer net bekloen. A wéini kréien ech de Goethe gelies? Ma dohanne brauchs de keng Kommissiounen ze maachen a keng Better. An ze spulle brauchs d'och net. Dat ass dach awer sécher schéin. An iwwerhaapt,

Du spiers näischt, du spiers ni eppes. Nëmmen an de Féiss bass de kriddeleg. An d'Schlappen ze justen, dat spiers de. Mee d'Ëpst! Den Hiwwel ass ze soe blo. Ech krut awer eng. War sécher ee Villchen. Hei, lo nees. Spen de Prabbeli op. D'Held op! Vläicht fänkt et lo mol un. Den Himmel ass so blo. Du krunns awer eng Drëps. War sécher e Filmchen. D'Plage läit méi lénks. Hannert dem Schapp. Net grad. Wat ass an dem Schapp?

Dir verdéngt Iech den Himmel. Déi Gedold! Ech géing mat Iech bis un d'Enn vun der Welt, richteg léiwen Här. Hues du mer dat glungend Geld leiginn? Do gëtt jo kee klug. Wou ass dann d'Tut? Du ass dach ëmmer an enger Tut. Hues de Schmu gemaach, Männchen? Näischt ze oe sëtze bliwwen an eraus mat der Sprooch. Wou ass déi Tut? Ech wéisst gär, wat drop gestanen hätt. Abee, dat ass gutt. Mee da fëmms de awer och keng.

Hei sinn ech, däi Leo! Lo bass de awer komm. Ech wousst et, du bass mäin Allerbeschten. Rot mol wat d'Mammi huet fir de Männi. E grénge Schal. A wat dann nach? Nam Nam. Wann e brav war, Schockeleo. Ech si kee Schockeleo! Ma wann s de tockeg bass, da kanns de erëm goen. Ni méi! Ni méi! Kee méi Schockeleo! Komm heihin! Op d'Knéien! An hal stand, datt ech do d'Mooss kann huelen. D'Breet stëmmt. An d'Längt? D'Längt och. Puh!

Vill Gléck fir däin Dag Margréitchen! Wéi geet et mam Sangen? Wonnerbar! De Camille begleet mech. Wat fir ee Camille? Prix de capacité am Quatsch. Um Piano? Am Boklama! Oklahoma, wéi Oklahoma. De Camille begleet mech op Oklahoma um Piano. Zu Oklahoma, mengs de? Do selwer a fir dohin. Wat fir ee Camille? Ech kenne kee Camille. Prix de capacité, grande distinction. Pappy, sief net traureg. Ech wollt der soen, 't wär fir d'lescht, dass. Du verstees, t'ass net fir all gudden Dag vun Oklahoma. Mee ech sot grad wéi s du, Camille, sot ech, firwat da grad op Oklahoma? Mee t'ass dem Jong sain Iddi. Siwe Méint ware se al, du krut d'Margréitchen d'Gielzecht, t'huet de Leo ugestach, well se Zwillinge waren. Si ware keng Zwillingen. Si waren net emol eleng. Iwwerhaapt net ware se just. Mir si. Mir sinn do eleng, nach ëmmer. Siwe Méint ware se. Keen. Siwen Wochen. Neen. Siwen Deeg. Keng Stonn, keng eenzeg. bei mir hei bannendran loossen, loossen, wann ech gleewen. Näischt, gleewen, näischt, Loft, nëmme Loft, Loft a Wënn. Eppes muss ech der nach soen, Leo, mäi Gréttchen, dat ass eng Blumm, déi am Fréijoer am schéinsten ass. Een kann se plécken an eng Vase setzen, se hält sech laang Deeg, Woche laang, méi laang wéi all aner Blumme. Am Summer begéins de hir eng helle Wull an der Wiss, si ass da schonn e bëssche méi gakeg an hir Kollerettchen e bëssche méi razeg. Haut ze méien, ze trëppelen am Gras, mueres steet se rëm do, wéi wann näischt gewiescht wär. Se laacht dech vläicht net méi grad esou un, wéi am Fréijoer, mä se steet nach stabil bis an de spéiden Hierscht, no bis an de Wanter. Wann deen net ze scho ass, well dee meeschte Frascht kritt se nawell gär de Schnapp. An da gesäis de, e ka sech net méi erkéien. Näischt hält éiweg, Leo, och d'Margréitchen net. Am Tram hu mer äis fir d'éischt begéint. Am Krich. Mir Kanner, mir stoungen ëmmer op der hënneschter Plattform vum Unhänger fir an d'Schoul. Den Arthur war nei um Tram. En hat nach keng Uniform, ma schonn eng Kap, gro, gro Anthrazit. Mir Kanner, Mir haten en Abonnement. Véier Lächek hate mer dragepëtzt den Daach a véier Haisercher, eent fir an d'Schoul, eent fir heem, eent fir nees hannescht mëttes an erëm eent fir heem. All Zaang huet hiert extraat Lach gestach, e Rondel, eng Raut, e Karo, en Dräieck, e Stär. Meng Blimmchen. Dem Arthur seng Zaang huet d'Blimmercher gestach. De Jong ass rout ugelaf am Gesiicht. Mir hunn e verwalt mat eisem Gekickels den éischten Dag. Déi zweete Kéier war e scho méi libber. En huet geschmunzt. Wéi mer seng Blimmchen an d'Häisje gepëtzt huet. Dann hätt sot, en hätt mer och en A zougedréckt. Dat ass net wouer, dat ass erfonnt. Ech hätt et jo selwer misse gesinn. Gréngelzeg, groelzeg blo ware seng Aen, deemno wéi d'Luucht dra gefall ass.

Kuckt, ech hätt scho bal mei Summer Rack kënnen undoen, dee mat de roude Rousen. Natierlech eng Jackett drop. Vläicht gi mer Noper? Ha, gelungen. Vläicht gi mer Noper. Ey, wéi sou weit ewech vuneneen an op eemol Noper. Mee 't ass net gesot. 't ass net gesot, mee 't ka sinn. Um wéivielten Stack sidd der? Um drëtten. Ech innen an. A mir hunn de Lift. Ech sinn net frou mam Lift, awer wann d'Knéien net méi esou richteg ginn. Mä ech maache meng Exercicen all mueres um Balcon. Da kritt Dir kee Balcon. Se wäerten iech nieft d'Kiche leeën. Oh, ech weess et net, ech komme mol kucken. Oh, do ass net vill ze kucken. Wa si iech do leeën, da leit der do. Ënnenan ass näischt. Do ass d'Kichen an de Refektoire. Oh, do wéilt iech keng Kummer, do sténkt et no Fritten. An d'Fëschzt Dir musst Nee so kënnen. Iech duerchsetzen, eemol an Ärem Liewen. Iwwerall hi musst Der soen, mee net an dee Frittegestach. Maacht eng Demande fir op den drëtten. Bei ons op den drëtten, op den 376, mir sinn 374, den op de 76 gëtt geschwë fräi, do leit mär baustert, d'Hënn goufe versinn. Sonndeg fir Sonndeg hu géint fënnef Auer eng béis Stonn eidel. Dir hätt mer hëllefe kënnen iwwer dat Lach ewech, ier et richteg daischter gouf, bis et Zait war fir d'Televisioun, fir den Dallas. Mir hunn ons erëmgeflass, well ech duerseg géi wéi ech fannen, well ech, well ech mat engem hätt misse schwätze kënnen, richteg schwätzen, Charel, Sätz, schéi laang Sätz, bal wéi den Tschekov se schreift. Fir driwwer ewech ze kommen, iwwer dat Lach, dee breede Gruef. Dir hutt jo keng Anung, Charles, wat esou e Balcon ass. Direkt nieft onsem, d'Sonnesäit! Mir kënnen ons gesinn, héieren, Dag fir Dag. D'Hand reechen iwwer d'Glänner. Plangen! Mir bräuchten net extra ze klappen un d'Kummertir. An huet een d'Hänn ewéi eis, dann deet et gutt ze wëssen, déi Säit dem Glänner, do ass en Noper, e fréiere Frënd vläicht. Dir sidd kee Baustert, Charel. De Baustert huet en Zoch gefaart um Balkon. An dann? E Baustert ass eng Saach vun Deeg, a vu Stonne vläicht. Plange, wësst Der, ass dat Schéinst. Dat Wichtegst an onsem Alter géif ech net plangen, ech wär verluer, ech misst mech schwéier ieren. Mee ech mengen, Dir sidd och e bësschen deen Typ. Den Isi kennt nëmme säi Büro. Am Fong ass en ze beneiden. Ahh jo, ech plangen och gär, do hutt der Recht. De Vanja zum Beispill. All Moes géinge mer Feel mat onse Pläng ons iwwer d'Gelänner reechen. Ëmmer wäre mer ënnerwee, d'Sonn am Gesiicht, reesen. Nuets géife se Mautschen, ons Pläng, a mueres wäre se Mief, Mief ewéi mei Streisel, schmëlzen op der Zong. Schued, datt ech kee Schäffche méi hunn, ech géif iech e Streisel baken.